Wuhiri ma biligu zaaha nangban yindi zaŋ kana YouTube channel ŋɔ zuɣu Sweet Africa TV din nyɛli for the first time ka tibina pɔha yuuri ti ma nyini kpaŋ maa maa ka a share yi ka like ka subscribe share zaŋ ti a mabia n pa shɛli din tooi niŋ so gba zaa daa fari so please bɛ bɛ naɣilan yisi gbani tingbani ni gba chaŋ yisi gbani bo please please dropping a comment ka share yi ka like. German opportunity card shɛli din kana ŋɔ maa biɛɣu ni neegi nyɛla message ŋɔ ka lan labi nyɛ message ŋɔ gba zaa ka laa message ŋɔ maa zaaha ka bi approve nyɛli ka di withdraw German Opportunity Blue Card ŋɔ maa, EU card ŋɔ maa wee n apply ya. Ka yino yeli ma, bro ma ni apply li maa, next steps maa six point la kaman a ni pun yili a video la di puuni, n chaŋ first point maa, n chaŋ second, n chaŋ third, di zaa ha n go you through n naai li. Wan naali ka n bɔh o pumpu ka yɛli ma wee bro m mi ni naɣ cheeki binshɛɣu din be di puuni. Wee di bi niŋ easy. Man yila din sani ka o na fɔn ʒiya man ya oo zan chaŋ a yi wum n yɛtɔɣa maa puuni n yɛli bank statement yɛtɔɣa n daa n bala maa ka di ko n ku ya a yi chaŋ n youtube page maa zuɣu n ti watch video nima n yɛli gɔri kam Amaa a nyɛla shikuru bila oo, bee n taala invitation oo, bee n taala invite oo, a yɛn chaŋla tɔ oo, di zaaha maa yi I needirila bank statement. So nyɛ ŋun na ka bank account wula ka ka di nyɛ laa gɔri ŋɔ zaaha shɛli a bɔri li mi. Dɔnŋɔ this is your time to go N doo your bank account ba di nyɛla kadama a chani la by road nyini bɔri ni a chaŋ ti shee brize n doli soli la hali ti kpe America di ŋwa nyɛ noo kari ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa but a need packet money di nyɛla a yɛn doli la by road ee a bi chaŋ ti request binshɛɣu so sani ka di ʒiya ni lala niri maa ti bɔhi a bank statement a ni yee bo di zuɣu yaha nyini ku yɛn neediri a truck money but yɛri yi nyɛla shikuru n yɛn zaŋ li zaŋ chaŋ Bee so yɛn taai invitation bee invite bee a yɛn chaŋla tɔɔ yi laa niriba ŋɔ maa zaa izaha needila bank statement. Ka di pala yɛtɔɣa shɛli zuɣu Madara to ni kadama hali a yi ku nyɛ bilichinima bɛ yiŋa di tu naan mali bank bank account din dahin shɛli zuɣu hali din lee niŋ ka company yi kpaai tuma gba ka yi yɔra ka a gba mali niŋdi a bank account puuni a saverim maa. So bank account is very very important ti kpɛm Germany opportunity

Bro maa ni tuhi ma sɛla ka call ma ka mini o di fiila ka o yɛli ma lala opportunity card maa yɛli ma ya ii a yɛn chaŋ a six point ŋɔ maa bɛ yɛn taai la soli din kpalim ma pumpɔŋɔ a yi pili a yuli ni a email number one nyɛ ŋun yɛn apply li German opportunity card ŋɔ mi viɛnyɛliŋga oo imaa nyɛla Dagbana ŋmanpirigu bee whatever.

A yi apply li naagi n nyaɣi six point maa. Bɛ yɛn ta a yi a yi book appointment as Germany embassy ka nyɛ a one month maybe appointment a yɛn chaŋ li a passport din niŋ necessary N ni gbani kam a tuma, a bombonima, a ni be binshɛɣukam laa gbana maa zaa a yi laɣim li n-ti pahi nyini manmaŋ baŋ sitiment ŋɔ maa, baŋ sitiment ŋɔ maa wuhirimi bɛ yɛn garɛnta laa bikɔs bɛ ni m bɔri niriba maa kpe yɛli ni yi aplayimiya ka kana so bɛ niŋla soochi n-zaŋ ti Ambezi maa zuɣu nyɛ ni yi ni chaŋ Ambezi maa oo yin aplayiya bimbɔbimbɔbimbo binshɛɣu din niŋ impɔtan This ma bɛ yɛn taali bɛ yɛn taali one year but one year maa a chɛmi ni a ti bɔh amaŋa di tu mi ni kadama bɛ lihi ka goli kam puli ni ka a ni tooi gbubi at least thousand two hundred euro German dirila euro di zuɣu goli kam thousand two hundred euro maa ka a yɔri di tu ni a mali a liɣiri maa ka a taamsili zaŋ chaŋ yuuni Chiri pia ni ayi, a yɛn nyɛla maybe thou, eh, thirteen thousand euro. Ni di tu ni lahi liɣiri ŋɔ maa, di be a di account puuni. A yi chaŋ Germany, bɛ yi ti a visa maa ka a chaŋ. Nyin yɛn niŋla nimo n-zaŋ li a one year visa maa ni a bom tuma tiŋgbani maa puuni. Zaŋ chaŋ one year maa puuni a yi nyɛ tuma Ka bɛ yi pa taawula, resident permit, ka a yi pa tumdi tuma tiŋgbani maa puuni, nyin n-yi kpɛm na, a yi kpɛna naagi n din yi tuma one year maa bɛ yi pee n-change li mi n-taai maybe yuma ata gbana ka a mali tumdi tuma. A kanna a chaŋ ti niŋ eh bini eh eh eh eh di tim chaŋ ti ʒini tim yiŋa bee asylum service a nuu li a mali yi nuu ka tab ni yɛltɔɣa shɛli din pahira Laa laɣ shɛli dima din tahi ka n yɛrila Dagbanli ŋɔ maa, laa laɣiri maa m-ma na ti zaaha kali, a kali, so gba kali. Wula ka a yɛn doli n-yɛli? Di zuɣu a next steps a nya a six point maa bee n yɛli ma ni a approve a financial kamani liɣiri din be a di account ni kamani doziri din tahili a yi kana A yi mali ka so yɛn taai ka gomnanti yɛn taai yili liɣiri maa wuhirim ni kadama a yi kpɛna naagi a ni na n-tooi yuun a maŋa ka dira ka nyura ka mali li bɔri tuma. Di zuɣu lala liɣi shɛli din be akaunti maa wuhirim ni kadama a yi na chaŋ ti sheegi a ni tooi yuun a maŋa ka diri ka nyura di zuɣu ka lala liɣiri ŋɔ maa ka di beni. Lala liɣiri maa mi bɛ bi wuhirim ni a zaŋ liɣiri maa na ready cash na nti niŋ ba nti wuhi ba ni a prove mi ni ka dama a mali lala liɣiri maa di account puuni. So ni tooi bɔhi ni lala liɣiri maa di chaŋ. Maa di chaŋ Ghana streets ni a lan yan bala maa ti ku kpaɣim li ka dama one point something billion old currency but n ŋɔ ka bɛ niŋdi li nyini a yɛn mali a bank account ka di nyɛ a yuli ni a binshɛɣu kam a yɛn nyɛla so Bɛ shɛba, kambɔŋ tiŋ ŋɔ polo ŋɔ ŋuna, bɛ malila banki nima ka banki ŋɔ maa a yi pun siiviri li ni, a ku yɛn chaŋmi n-ti yɛli ba ka bɛ deeg a liɣiri ka zaŋ liɣiri zaŋ niŋ a da account maa puuni ka di raise to that certain amount maa ka a print li as a bank statement. Di naan maa, shikuru bihi maa ni binshɛɣu kam maa zaa ha lala ka bɛ niŋda. Din pahiri ayi. Shɛb beni mi nyɔŋ polo ka o gba business n bala maa. A la ka a bɔra. A ni bɔri luɣi shɛli maa a bɔrila 1.5 billion. Ŋun yɛn taai la laɣiri maa ka deegi o commission ka a zaŋ chaŋ ti niŋ a bank maa puuni ka prenti ka o ʒiya ka a lan zaŋ o laɣiri zaŋ na ti ti o. Di naan maa ka o deegi o commission. Business ka shɛb gba mali niŋda. Ka shɛb mi mala a mila a ʒiya so, a mi alahaʒi so, a mila politician so bee a'a yin tooi kuli laɣim laɣisi binshɛ shɛŋa n-kɔhi ka laa laɣiri maa ka di ni tooi yiɣisi li ka a zaŋ li zaŋ chaŋ ti niŋ a bank maa puuni ka print li ka zaŋ zaŋ pahi agbana maa zuɣu. A yi zaŋ li zaŋ pahi agbana maa zuɣu, pumpɔŋɔ ka a laɣiri m-bala, a mi zaŋ zaŋ niŋ. Wula ka ti niŋda? Ti ni ku bɛn nyɛ Dagbamba ni Musulinima ni Ghana nim maa, ti zaaha di miitimi, sokali n-ti pahi ban ka mɔnsi maa bɛ kali. But Naawuni yi chɛ ka pumpɔŋɔ a zaŋ la a bini maa zaŋ chaŋ ti prove ba ka bɛ yi shiri nya ka a yi pɛi yɛn yiɣisi, a yi yɛn yiɣisi maa, at least di tu ni a gba ku zaŋ kaman eh, 600 million bee ti ku kpaɣim li ka di ŋɔ 2,000 euro bee 3,000 euro bee 1,700 euro ka di su a pakɛt puuni because a ku tooi gbibila a liɣiri naɣisim zaŋ gu baa ni nyaŋa ka a liɣiri m-pun nya li. A yi kana ti shiina Germany naagi saha shɛli a ni garante ka yɛn yiɣisina maa, nimaani ka a yi pee m-bɔri zonima ka a mini zonim pɔha yoori taba A yi kana ti shiigi Naawuni ti o yuwa ka a nya kambɔnbil so bee Dagban so bee so ka o kana n-ti baɣil o sani bee ka o bi mali bi duu bɛ daa apartment ka a kana ka a min o ti beni bee a'a ni kamina n-ti na yuugi so sani ka a min o shɛyiri duu ka yɔra Silimiin tiŋa bee gɔrim yɔɣu so bi zaŋdi so jɛlinsi n-zaŋ chaŋ ti tabili so, sokam malila o yɛla walisira. Di zuɣu miri ka a ti yɛli ni a gomi, a ni gomi a nya n-kam na ti zaŋ amaŋ zaŋ paagi zahali yaɣa ka zaa, ka bɔri ni nyin zaŋ a puli, a gbihibu, a dibu, a baasi kpɛbu, binshɛɣukam zaa ha yoli Ni a zaŋ zaŋ ʒi laa nir maa zuɣu, hal di yi nyɛla o a biɛli n-nyɛ o bee a binshɛɣu kam n-nyɛ o bee a ŋahibu n-nyɛ o, wa, gɔrim yɔɣu m-bala maa. Di di nyɛla o kɔŋko o dirila five euro, pumpɔŋɔ a ni pahi maa di yɛn chaŋla ten euros. A mi a ni nyɛla a hankali maa o di zuɣu jihimi putɔɣu bee kparim a biɛhigu puuni. Most important, m ma biligu. ti niŋ research, information shɛli ni yi kana ka ti ni daŋ nyɛli, ti ni gba zaa yɛn daŋ ma update ya never and ever ka a niŋdi last and every opportunity. Zuŋɔ ŋɔ opportunity n German ni luna ŋɔ maa m pa shɛli nyin yɛn wum o a bi shɛyi a bi niŋ zaɣa n gba bi niŋ zaɣa Ninvuɣ shɛb bɛn niŋ zaɣa maa, a ti yɛn nya ka bɛ ni nyɛli. Din kana ka kambɔnsi mini Nigerianim ŋɔ maa ka bɛ kul rɔɔshiri li ŋɔ maa, a gba rɔɔshi ma. A yi rɔɔshi ka yi nya nasara kɔbigu puuni ka a gba yi nya nasara, a chaŋ m maa m bi niŋdi connection tiri so. M baɣibaɣibaɣibaɣibaɣi m bi tiri so visa. N ni niŋdi binshɛɣu n tɔɣisirimi ni yi daŋ nya li, ka n yɛla, Ŋuli ŋɔ maa, n yi tum taali shɛli yin chɛli zaŋ paŋ ma ni yɛn yɛla shɛm, please ti Dagbaŋ polo ti labi nyaaŋa ti gbihi ma, ti gbihi yuugi, we should wake up, share and like and subscribe, ma ni mali information shɛli ka n yɛra m bala maa, start from now, A yi guhiri ka yi ni ka dima ni n pa shɛli ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ, try your best. Nyin ni wum ka n yɛli ni German opportunity card ŋɔ maa, a bi nya bɛn pun niŋ ba dina maa ka zaŋ approve-ma-nim baŋ ni bɛ shiri niŋ ya? Bɛ niŋla wula? Bɛ niŋla smart n-kpi n-ti ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa. Chuɣu cheekili nyɛ nyaa wula n-shiri nyɛli, wula n-nyɛ di yɛlimaŋtali, wula n-nyɛ di ʒiritali.

ka yɛli ni o yɛn yuusila ŋɔ maŋmaŋ baŋ statement wɔmɔŋa la maa baŋ ka yuli maa ka a yuli n-nyɛli ba dindeeni na ka nyɛ maŋmaŋ mali a yuli a bank account a yuli m-pa di zuɣu di mini a passport ni binshɛɣukam maachimi di mini a gbana ni a binshɛɣukam zaa di maachimi Nyɛ n lahi niri ŋɔ maa a opportunity maa di ku nyɛla great. Di zuɣu ni n yɛli shɛm wake up, wake up, wake up. A yi chaŋ n YouTube video maa puuni n ti watchiri li step by steps din tu ni a niŋ. di rimbu tu naan niŋ. So yɛn ti a invitation bɔn tu naan mala bɔn tu naan niŋ bee invite bee a yi yɛn chaŋ la tour bee visa ka a yɛn deegi bɔn tu naan mala dɔn tu naa di niŋ. Lala binyɛhiri ŋɔ maa a yi baŋ li So yi yɛn gab a, so yi yɛn zu a, so yi niŋdi binshɛɣu zaŋdi tir a ka di bi tam kalinli zuɣu, nyimmaŋmaŋ yɛn baŋmi ka baŋ a napɔn chɛndi ni yɛli binshɛɣu. N yuli n booni Mister President on social media, please once again share this video, drop your comment for what I taught, like, thank you very much, see you on my next video.